Ech mengen, déi Analys, déi mer elo gemeet hunn, déi den David gemeet huet, déi mer eigentlech awer och schonn d'lescht Joer gemeet hunn, nämlech ze soen, datt déi dote Regierung liberal dominéiert ass, ass richteg. Mee liberal dominéiert heescht net onbedéngt nëmmen DP. An dat ass fir eis och e ganz grouse Problem, datt déi liberal Ideologie sech duerch esou vill aner Parteien duerchzitt. Den David huet gesot, et si Boîten, et si Geschäftsaffekoten, déi d'Gesetzer schreiwe fir d'Finanzplaz, et si Leit aus deene Kreesser, déi an de Staatsrot gewielt sinn, an dat sinn déi dominant Kreesser hei zu Lëtzebuerg, déi eigentlech d'Politik bedreiwen. An do ass et och net schlëmm, wann een en eigentlech schwaache Premier huet. Wat erstaunlech ass fir eis, wann ee sech selwer probéiert anzeschätzen an deem politesche Feld, muss een natierlech och kucken, wat déi aner Parteie maachen. An eng vun deene gréissten Observatioune fir eis ass op jidde Fall déi komplett Absence, politesch Absence vun deene Gréngen, souwuel an der Regierung wéi awer och a virun allem, a wahrscheinlech do nach op méi eng dramatesch Aart a Weis, an der Chamber. Déi Gréng hunn eng Politik oder bedreiwen eng Politik, datt se zu kaum méi eppes Stellung huelen, och net kritesch Stellung, wou een dann nach ëmmer kinnt soen, mee mer stëmmen net mat. Mee si, et huet een den Androck, datt si sech inhaltlech mat ganz vill Saache guer net méi ausenaner setzen. An dat ass egal wéi e Verloscht, menge mer, fir d'politesch Sträitkultur zu Lëtzebuerg. Et gëtt eng LSAP, déi déi selwecht Politik, wéi se an deene Virgängerregierunge gemeet huet, weider bedriwwen huet, ënnert dem wirtschaftsliberalen Etienne Schneider. Dës Kéier eng Politik, déi ugefaangen huet mat Spuerpaken, mat Gesetzer, wou et drëm gaangen ass, Sozialtransferten erofzesetzen, wéi d'Kannergeld, wéi d'Studieboursen zum Beispill, an déi elo ufänkt, esou quasi Elementer vun enger Kurskorrektur unzekënnegen an déi si och selwer op de Wee bréngen. Mir hunn d'lescht Joer op dëser Plaz geschwat, datt et Brochlinne bäi der LSAP ginn, an ech mengen, datt dat, dat wat ee lo gesäit, e Resultat dovunner ass, engersäits vun deem Drock, deem d'LSAP ausgesat ass intern a vun hirer Basis a vun hinnen awer ehemoleg noe Gewerkschaften, respektiv och de politeschen Drock, dee mär awer ausüben, op der enger Säit ass dat een Element vun eiser Analys an dat anert ass awer, datt ee ganz gutt oppasse muss, datt dat awer déi Kurskorrektur ganz staark en Trompe-l'oeil ass an eisen Aen. Den Etienne Schneider huet och net gesot, datt et inhaltlech falsch gewiescht wier dee Spuerpak ze maachen, en huet gesot, et war elektoral Falsch. Inhaltlech, mengen ech, stimmt, steet d'LSAP weider zu där Austeritéitspolitik, déi se gemeet hunn. An déi Elementer, déi se elo bréngen, fir ze soen, mee mer ginn awer an eng aner Richtung, wéi zum Beispill d'Steierreform, iwwer déi mer nach wäerten diskutéieren an den nächste Wochen a Méint, muss mer soen, Jo, e puer Grimmele falen erëm zeréck, un d'Leit, mee awer et ass eng Steierreform, déi weider am Geescht ass vun engem schlanke Staat, vun engem Staat, dee méiglechst wéineg Moyen soll hunn, fir kënnen, fir kënne Sozialpolitik ze maachen an domadder och méiglechst wéineg Moyenen hunn, fir d'Zukunft kënnen, kënnen virzebereeden. E gutt Beispill fir déi Politik vun der Regierung hu mer gesinn bäi de Studieboursen, wou mol fir d'éischt alles gekappt ginn ass, dat heescht eng massiv Reduktioun komm ass vun de Boursen. A lo gi se dohinner a ginn e klengen Deel vun deem, wat se ewechgeholl hunn, de Studenten erëm zeréck a verkafen dat als Sozialpolitik. Mär mengen, datt dat komplett falsch ass. D'LSAP feiert déi nei Fassung vun der Assurance dépendance als grousse Fortschrëtt. An dee grousse Fortschrëtt an hiren Ae besteet eigentlech doranner, datt et net zu engem massive Réckschrëtt komm ass, wéi am Ufank ugekënnegt. Dat ass op jidde Fall net eng fortschrëttlech Politik. Och d'Brochlinen, déi jo d'Lénk innerhalb vun der LSAP opgezeechent huet, nieft der Steierreform, war d'Fräihandelsaccorden. Et muss een och soen, op eisen Drock ass an der Chamber massiv doriwwer diskutéiert ginn. Mee op der enger Säit gëtt dann elo esou gemeet, wéi wann d'national Parlamenter awer eppes ze soen hätten. Hannert de Kulisse gëtt natierlech alles dofir gemeet, datt se esou mann wéi méiglech ze soen hunn. An op der aner Säit ass net méi spéit wéi haut gi mer gewuer, datt deeselwechten Ausseminister, deen och zoustänneg ass fir den Handel, en neien, ganz ambitiéise Fräihandelsaccord mat Indonesien ofschléisse wëll an dofir am Conseil gréngt Liit ginn hunn, gréng Luucht, gréng Luucht ginn huet. Dat ass e Beispill dovunner, datt dat, wat si Kurskorrekture maachen, just eigentlech Kosmetik ass. Wann een sech d'Oppositioun ukuckt, da mengt een natierlech an alleréischter Linn csv. An do muss ee soen, Mär erkenne keng politesch Linn bäi der csv. Muss ee soen, 't ass awer och schwéier, well Gambia mécht jo a ganz groussen Deeler déi selwecht. liberal Politik, wirtschaftsliberal Politik, déi virdrun och csv gemeet huet. An csv ass am Ment eppes, eppes ze duerchliewe vun interne Streidereien, wat net Personalfroe sinn, wee lo Spëtzekandidat ass, mee Richtungskämpf, ech mengen tëschent deem, wat, den hiren aussepolitesche Spriecher, de Laurent Mosar, haut de Moien um Radio gesot huet iwwert den Ëmgang mat Terrorismus an den Ëmgang mat Toleranz, wat an engem Otemzuch genannt ginn ass, ass komplett eppes anescht wéi dat, wat de Parteipresident de Weekend nach op der Antenne vun rtl gesot huet. Dat heescht, csv ass huet keng politesch Linn, se huet keng politesch Richtung, se weess och net, wou se d'Oppositioun wierklech ufänke soll, an et mierkt een, datt et onheemlech Richtungssträiter innerhalb vun der csv gëtt, wou ee guer net weess, wouhinner dat Schëff dann iergendwann enker soll higoen. Den adr, dat ass kee Geheimnis, ass um politesche Feld am allerwäitste vun eis ewech. Mär mengen, datt si e ganz geféierlecht Spill mat Ängschte vu Leit bedreiwen, ouni awer och nëmmen am Usaz iergendwellech Äntwerten op déi Ängschten ze hunn. A wann ee sech hir hiren Developpement an deene leschten 10 Joer ukuckt, gesäit een, datt et virun allem ganz vill mat Opportunismus an Elektoralismus ze dinn huet, wou si probéieren ze bedreiwen, wéi mat enger richteger Oppositioun. Fir eis, an dat hu mer probéiert an den leschten zweeannerhallf Joer ze maachen, war Oppositioun ganz oft d'Opbrieche vun där helleger Allianz tëschent den dräi Regierungsparteien an der csv. Dat Opbriechen hu mer probéiert ze maachen oder déi Géigenglack ze lauden an allem wat Steierfroen ugaangen ass, wou et ausser eis soss Unanimitéit gi wier. Am Fall vu CETA, wou net, wa mär insistéiert hätten an ëmmer erëm mat politeschen Initiativen an der Chamber komm wieren, d'Chamber quasi driwwer ewechgaange wier. Dat selwecht, mär sinn déi eenzeg déi Oppositioun gemeet hunn wat dat neit Geheimdéngschtgesetz ugaangen ass, respektiv dat wat mat den ale Geheimdéngschtdokumenter geschitt ass. A virun allem, mär sinn och déi eenzeg déi Oppositioun maachen wat déi nei Formulatioun oder Verännerung vum Etat d'urgence an der Verfassung soll sinn. Och do gëtt et eng helleg Allianz vum adr iwwer csv bis bei LSAP, DP, déi Gréng, datt mär quasi als ee vun deene ganz wéinege Länner an Europa en Etat d'urgence bräichte fir mam Terrorismus eens ze ginn. De Conseil d'Etat huet elo viru kuerzem eréischt en Avis ofginn, an deem en dat komplett a Fro stellt. Mee awer op der politescher, um politesche Feld ass et awer esou, datt et leider nëmmen déi Lénk sinn, déi dat, déi dozou an der Chamber Oppositioun maachen. Et ass erstaunlech. Vun deene Gréngen héiert een näischt, wann et ëm den Etat d'urgence geet, ëm Noutstandsgesetzer, déi kapabel sinn, eben aktuell Gesetzer ausser Kraaft ze setzen, jo souguer méiglech wier, verschidde Verfaassungsbestëmmungen ausser Kraaft ze setzen. Dat heescht, mer probéieren a wesentleche Froen déi Oppositioun duerzestellen an. Als zweet Element vun deem, wéi mer déi zwee an e halleft Joer ugaange sinn, ass, si mer awer och eng, mengen ech, eng Kraaft, déi Propositiounen mécht. Mer hu mine de rien eng ganz nei Verfassung geschriwwen an deposéiert. Dat ass eng konstruktiv Kritik. Et ass net, datt mer déi sinn, déi eng radikal Oppositioun maachen an nëmme kregéilen, mee mer bidden Alternativen, un, an d'Verfassung als ee vun deene fundamentalen Dokumenter ass een Element dovunner, fir eng Diskussioun erëm opzebriechen, fir kënnen ze kucken, datt mer un tant soit peu an eng fortschrëttlech Richtung kënne goen. Mär hunn eege Konzepter entwéckelt fir d'Steierreform, mir hunn eng ganz Campagne gemeet ronderëm de Logement, déi och nach weidergoe wäert. Mer wäerten och do am Hierscht Propositiounen maachen, och Gesetzesinitiativen huelen, fir an der Chamber dat virunzedreiwen. CETA, TTIP sinn ech schonn agaang. Virun allem si mer awer déi, déi dat, wat am Moment leeft, och et fäerdeg bruet hunn, datt eng Debatt iwwert d'europäesch Konstruktioun an iwwert d'Eurozon stattfënnt, wou Hearinge gemeet gi mat Vertrieder vun der Zivilgesellschaft, mat Vertrieder vun den Institutiounen. An dat ass och op eis Initiativ finalement zeréckzeféieren. Déi dote Regierung, déi elo zweeanenhalleft Joer am Amt ass, kéint ee soen, huet vill Saache vläit beweegt, awer net onbedéngt an hirem Sënn. Se huet zumindest dat beweegt, datt et dräi grouss Manifestatioune ginn ass an deenen zweeanenhallwe Joer. Als alleréischt d'Manifestatioun vu Studenten, wou 15.000 Studenten manifestéiert hunn géint Studieboursen. Virun engem hallwe Joer hunn dausende Leit géint CETA an TTIP demonstréiert a viru gutt 6 Woche war déi grouss Maniff vun de Leit aus dem Spidolssecteur respektiv deene vum SAS-Kontrakt an all Kéier ass et ëm sozial Froe gaangen. D'Leit mobiliséiere sech zu Lëtzebuerg op soziale Froen a mär probéieren an der Chamber d'Stëmm vun deene Leit ze sinn, d'Stëmm vun deenen einfache Leit, d'Stëmm vun de Studenten, d'Stëmm vun deenen, déi schaffen. Mer probéieren ze sinn d'Stëmm aus der Zivilgesellschaft an d'Stëmm vun der Zivilgesellschaft, déi, wéi zum Beispill bei CETA, soss iwwerhaapt keng parlamentaresch Repräsentatioun huet.